Godfrey Farrugia, xarilu, iħabbar fuq il-Facebook li kellu kanċer aggressiv tal-prostata. Ġimgħa ilu l-Ingilterra jagħmel operazzjoni biex jitneħħa t-tumur. Mendy Walwin mit-tim ta' Xarabank imorru l-Ingilterra jiltaqgħu ma' Godfrey Farrugia.
Meta tiġilek marda bħal din errieda fuqek, taffetwak. taffettwak mhux biss fiżikament imma anke emozzjonalment u anke psikoloġikament. Trid taċċetta, imma iktar milli taċċetta trid tqawwi qalbek ukoll u trid tħares 'il quddiem u tgħid jien kif minn din l-esperjenza noħroġ iktar b'saħħti. Trid tkun pożittiv.
Jgħidilna li missieru wkoll kellu l-marda tal-kanċer tal-prostata. Kien taħt l-envelop l-ewwel ħaġa li ftakart huwa fuq id-dulur ta' missieri meta kien ibati bil-marda u li kont jien anke tabib kont nieħu ħsiebu flimkien ma' ħija u ma' oħti.
Ikellimna dwar is-sapport li sab mill-Maltin u l-Għawdxin u jgħid li kien inkredibbli. U xi ħaġa sabiħa meta din l-esperjenza tara tal-familja jifqu miegħek. Jiena Marlene wafqet miegħi bil-kbir. Eh, imma mhux hekk biss, tara ħbieb, tara l-membri kollegi tal-Parlament minn żewġ naħat tal-Kamra, tara l-pazjenti tiegħek.
Godfrey għajdilna li wara l-operazzjoni. Illum il-ġurnata għalkemm għamilt l-operazzjoni u nħossni qiegħed nirbaħ saħħti u issa t-triq hija li jien nirbaħ ħajti. Għad ma nafx jekk għandu bżonn interventi iktar jew le. Snin ilu Godfrey kien diġà tela' l-Ingilterra għall-kura. Wara inċident gravi li kellu fil-klinika tiegħu. Kienet inċident li sar fil-klinik tiegħi fejn kien hemm koppja li kellhom tilwima fil-klinik tiegħi u jien proteġġejt lil lill-mara, lill-omm, fejn ir-raġel kien ħareġ xi ħaġa taqta' assumi sikkina, U jien meta lqajt, hu laqatni f'għajnejja u b'hekk għamejt. Ħassejt daqqa dieħla mill-kantuniera t'għajnejja. Naf li żammejt għajnejja hekk, naf li ħareġ ftit demm, naf li xi nġarr hekk kulħadd waqaf. Dik il-korla kollha u l-aggressjoni wafqet. Bid-daqqa, għajnejh inqasmet fi tnejn U sal-lum baqa' ma jara xejn minnha. Għajnejha qasmet clear, clean, clean shave, litteralment one third u two thirds għalija ġo fiha. Ġo fiha stess. Jiena ħfirt. U bis-saħħa t'hekk, għalkemm il-persuna ħadet tliet snin probation, għall-inqas hu raġel rebaħ ħajtu.
Godfrey imur il-Kenja fil-missjoni. Fis-sena tal-millennium, iva, mort il-Mission Fund, mort il-Kenja, mort ma tal-mużew.
Godfrey Farrugia dejjem ikun magħna biex niġru l-flus għad-dar tal-Providenza. Illum ukoll dan il-programm qed joffri 55 siegħa bħala tabib mod volontarju. Jien għallum għandi 55 sena u għaldaqstant li nixtieq huwa li fis-sitt xhur li ġejjin wara li jien nirritorna Malta kalla jrid fis-seba' t'Ottubru. Imma mis-seba' t'Ottubru 'l hemm Nagħti 55 siegħa lill-Community Chest Fund xogħol bħala tabib fejn jidhirlu l-Community Chest Fund għandi nagħti.
Grazzi talli qed tagħti l-ħin tiegħek għal ħaddieħor.